Muia rā te whenua o te pāroa i ngā tamariki me ngā pākeke ki te whakanui i te noho motuhake, i te mana motuhake o te Kura Kaupapa Māori o Te Orīni ki Ngāti Awa. Ā, ka mihi whānui a Ngāti Awa ki tēnei kura. Nā te mea i pakaru nei ō rātou tuara, i heke iho te wera i ō rātou rae, arā, i rongo rātou ki te haungāhi o te kai. Koirā i puāwai ai, Ā, tēnei moemoeā i tūmanakohia ai e rātou i roto i ngā rā ka huri. Mō te aha rā te kaupapa tuatahi, arā, ko te Hāhi Ringatū? Koirā tētahi wā ana mātāpono, mai rānō. I te wā i tau mai ai te matua tangata ki tēnei rohe ki Ōtamauru, i whakatakotoria e ia tana kōrero ki reira. He aha rā koutou e whakatū nei ō koutou whare i runga i te timutimu, wehewehe tikanga, wehewehe whenua, wehewehe tangata? Nō reira, he tikanga tō te whenua, he tikanga anō tō te tangata, he tikanga anō tō te Atua, arā, e hāngai pū ana wēnei mātāpono i roto i ngā āhuatanga o te wairua o te kupu whakaari a Te Kooti ki tēnei kura. Nō reira koirā te tūāpapa. Kia kore e ngaro tēnei āhuatanga i roto i ngā tamariki o Ngāi Tai Whakaea. Ka tahi, ka rua, ko tō rātou Ngāti Awatanga, nā te mea i heke iho nei rātou ngā tamariki o te kura nei, ā, mai i te waka o Mātaatua, Toroarua iho na tahinga o Te Rāwanui a Rangi Rongotangiawa i Rāpeke Tamatearehe ko Tai Whakaea. Ko te kura Tāpirirangi, ko Ikapuku Rangitupukiwaho ko Tai Whakaea tuarua, Ka moe ia tō Nātini ka puta ki waho ko Ngāi Tai Whakaea e kōrerohia ake nei ko te kura kaupapa Māori a ki Ōrini ki roto o Ngāti Awa. Nō reira, ko te mātāpono tuarua ko te Ngāti Awatanga e kōrerohia ake nei, ka timata mai ki roto i ngā kōrero o Ngāti Miki a Ngāti Awa me Ngāi Tai Whakaea, katahi ka puta ake ki ngā karangarangatanga hapū whānui, Ngāti Awa ki uta, Ngāti Awa ki tai, Ngāti Awa ki te awa o te Atua, Ngāti Pūkeko, Ngāti Awa ki Mōtītī, Tāmaki Makaurau ki Pōneke, Ngāti Awa huri noa i te ao. Nō reira, koinei tētahi atu o ngā āhuatanga nui. Tērā ake kore e waimemehano ai tō rātou Ngāti Awatanga, ngā tamariki o tēnei kura. Kia mau tonu Kia kawea e rātou tēnei hei tikitiki mō rātou māhunga, nē, i roto i ngā rā e tū mai nei. Nō reira, whakamīharo ana ahau ki te poari whakahaere, e ngana nei rātou kia tūtuki ai ngā ture a Pākehā nei. Mahi nui, mahi roa, nē? Engari kua oti nei i a rātou, kua hīkoitia te hīkoi roa, kua eke nei rātou ki te taumata, arā, i tēnei wā, I tēnei rā, kei konei mātou e tauawhi ana i te kaupapa, arā tērā i te whakanui kua whakamanatia ā-ture nei e te Minita Mātauranga, a Hēkia Parata, he kura kaupapa Māori tēnei kura. Kua roa e tirohia ana ki a Haramaiti, ki a Haramai tēnei rā, ā, hoi anō kua tae mai, ā. I runga i nā werawera a te nuinga, he nui tonu nā tāngata i uru mai ki nā whakaritenga mō tēnei rā. He rā ātaahua ko tāku e titiro nei, i tino tirohia mai e te Atua tēnei rā, nā te mea ko te tua, rā tuatahi o Hūrae, o Hongongoi, ki a mātou ki ngā Ringatū, he rā nui tērā. And uh, tino uh, mīharo te

Ngā taumahatanga i utaina mai ki roto i a au me waku hoa i tīmata ai tēnei kaupapa i te te tau 1992 i te haere, haere, kaha te haere o te kōhanga reo i wērā wā. Ana i reira ka pupū ake te whakaaro i a mātou kia kimi i tētahi huarahi e haere ai nā mokopuna mai i te kōhanga ki te kura. Ko tērā wāhanga i te ngaro i roto i wā mātou tirohanga. Me kī, e rua māua i tino whaiwhai i tēnei kaupapa ko māua me taku hoa ko Misi Devon. Ana, ko Materā ia e rua tau nei kua hipa. Hoina, ko ia te mea ka tino, uh, ka tino aue mō tēnei rā. Nā Werawera i pau ia, ia ia. A, i tērā wā tonu, i te wā i whakaarohia e mātou, he maha tonu nā kōhanga reo o roto i a Mātaatua i te tautoko i tēnei kaupapa. He ko, he kura mo, mo nā kōhanga. Mo te haere. Ko si te ngaro haere, nā te mea i te ngaro haere wā mātou mokopuna i roto i nā kura auraki. Ka haere ana ki nā kura, nē. Ana koina te wawata kia, kia tū he kura, uh, Tuatahi, mō ngā mokopuna. Ana ka hoki au ki te kura. Kua, kua, a rima te kau aku tau ka puta mai me au me waku tohu, taku tohu mā, māhitatanga. I runga i te whakaaro, tāku haere noa iho, a, kia mōhio ai au nā whakahaere o te, mm. o te kura. Ka reno hoki waku, a, me, me pē anei, i tere mutu taku kura. Hei no ko tā mahi roto i te kōhanga reo, a ko whiwhi wērā tohu. Ināianei ko Kura Māhitana ko hoki anō au ki te whakaoti haere i wētahi atu o waku waku tohu, ā, mō, mō te aha? Mō te tirohanga whakamua anō o wētahi atu kaupapa ki taku mōhio ka haramai ā muri atu o tēnei. Āe, ko te, ko te nuinga o ngā mahi hoki hei, hei āwhina i ngā mātua. Kia ngākau nui mai ki te kaupapa mō te reo me ōna tikanga katoa. Ēnei tūturu a kona tikanga o tai whakaae ka āhua whakatōhia ki roto i ngā mokopuna o tēnei kura. He tino pai tēnei rangi ki ahau nā te mea tō tātou kura I mau mana i tēnei rā, ā, me i haere mai e tautoko ana i ngā tangata, i ngā tamariki o te kōhanga reo i haere mai ki te tautoko ana. Oh, ātaahua tēnei ranei, ā, tēnei rā tō mātou waimarie. I taetae mai ētahi manuhiri hei whakanui, i tae mai ētahi kaumātua, arā ētahi o nā koroua hoki o konei o Tai Whakaea, ā, o Ngāti Awa, ki te whakanui i tēnei rā, te rā whai mana motuhake mō te kura. Nō tēnei rā ka tū te kura nei, te Kura Kaupapa Māori o Te Orīni, hei kura mana motuhake. Ā, kua whai i te mana mō tēnei kura kia tū, ā, mā nā kaiako, mā nā tamariki, nā kona whānau, Ngā hapū me Ngāti Awa whānui. Ko tēnei o nā kura e whakapono ana ki te Hāhi Ringatū tā te tuatahi, ā, ki nā akorana o tā tātou waka o Mātaatua, ā, ki nā akorana o tō tātou iwi o Ngāti Awa, o Ngāti Awa. Nā te mea e mōhio nei tātou ko te kura kaupapa Māori o Te Orini anake te kura Kaupapa Māori mō Ngāti Awa, anake. Ā, whā tekau noa iho ōna ākona i tēnei wā, arā, kei te, kei te pakupaku te kura. Heoi, ko te wawata, ka nui ake te kura, ā, ka whānui ake, ake nā tuara, ā, ka, ka whakaakohia nā kaupapa me nā tikana, nā kawa o Ngāti Awa, kia mōhio ai nā tamariki, kia mōhio ai tātou katoa.